thla si ko seh. Le biakinn ah kan ra tikah hin ve ruahchannak he kan ra hau. Le tinlamnak tinhnak ne lo tein te kan ra si ahcun zeihmanh lo kan kir kho kan ti le cu. Cucaahcun tuchun ah a rami vialte hna daihnak zarh a si i Pathian nih daihnak hmu hna seh tiah a Fapa Jesuh kan pekmi kha le daihnak thawngṭha he khan in neihnak nan ṭin ni ah khan ve timhlamhnak he khan aa Pathian bia khan na rak ngai lai. E, ve na nunnak caan na ngeih la lume le thongthra kan ngei lio hin ve khuaruatnak a dong mu ve khuaruatnak phunphun dong zong kha a ra kho sinatein pathian bia kha nangmah kha focus in tuah lai thongtha chim lio ah a ngu ton min ah ngu lo in pathian bia kha ngaih khawh nan i zuam lai thongtha chim lio ah a zum zum a thawh ton mi nan nu sia cun ve ma zong kha ve mah atu bantuk hla kan sak lio te ah khan zun khawh nan i zuam la le ve pathian bia kha kan theih kho lo ding in ho dah khos ti le mu hmanhronak kan petu um te a kan petu si te cun setan lo um cu cucaah cun setan nawl kha ngai lo in pathian nih a kan chim duhmi kha na theih khawh na ding caah khan thlacamnak hi nan ngai la I Pathian bia hin an thei si ahcun Satan nih an hlei dih kho ti hna lai lo. I vawlei cungah khua kan sak lai hin ve a zeihmanh nih an tei kho ti lai lo. A fekmi zumtu, a ṭhawngmi zumtu nan si lai. Hallelujah! Le tuchun caan ah rami vialte Pathian nih a bia an theihter hna lai ti kha chim ka duh. Kan zapi tein i ruanṭi awkah Baibal car i thim ka duhmi cu Psalm sawm thum le pali cang hleilinak ka rel lai. Samsung thum le pali cang hleilinak ṭhat lonak kha hrial u law ṭhatnak kha tuah u. Daihnak kha tuah u law nan hmuh khawhnak hnga fakpi in i zuam u. Kha kan nawl ṭhan lai. Ṭhatnak kha hrial u law ṭhatnak ṭhat lonak kha hrial u law ṭhatnak kha tuah u. Daihnak kha tuah u law nan hmuh khawhnak hnga fakpi in i zuam u. Ka khupa ah ca khan ve ka khu sual le nan ka ngeihthiam lai. Ka khu ca khan ka chim lai lo ti ah le ve ka duh fawn lo le cucaah cun ka ka khubu zong khan ka chim ko lai i ka khu sual le nan ka ngeihthiam lai. Le mah hin tuchun chan ah kan i ṭihpi ding si lai. Baibal ca kha ve a biafang te hna zong kha i chinchiah ahcun Satan nih kan tei kho lo cuh. Le Baibal cang pasal zetin nan ngei? va ti ah pakhat hmanh a nga lo mi nan um maw? Nan um sual cun poi tuk la ha. Bai te cang hi chi chia hau chia bak hau. Le ve ka zapi tin ka rel tu hna le ngon ṭhat lo na kha thli lawn 1 2 3 ṭhat lo na kha ṭial u law ṭhat na kha tua u dei na kha tu u law nan hmuh khawh nakhnga fakpi in i zuam u mirang hua ka rel hna la 1 2 3 turn from evil and do good Sing his and pursue it. Mirangol a tling chichi mu le mirangol cun te that lonak khan mu that lonak khan i mer tak lo te that na kha tuah i dai na kha du lo cucu na mu kho na nga khan i zuam pursue it tian i ma he tu chun cana kan hrom ding mi sala Le a biatlang te hi a biatlang te khi cikit te kan va zuk ta tu lai biatlang hi mu daihnak kan timi hi peace ti si le mirang ho li ti peace ti si le makhat daihnak kan timi khi lai pawl zong i hnangamnak ti zong le ve cu silomi daihnak hi uh, there are too many There are two meanings. Uh, the first one is uh, uh, peace ka timi mu sullam pahnih ngei pakhatnak cu daihnak si a pahnihnak cu hnangamnak si le two meanings meaning pahnih sullam pahnih ngei i mi dang hin an zoh si ahcun ti ve daihnak kan hmu i zuam u tiah tiah kan timi cu daihnak hi Hitin kan um soi ngah khomi si lo. Dainak kan hmu khona ding caah hin kanmah nih pakhat kan tuahmi hau, kan tuahmi hau, a um hau. Ema lawng kha dainak hi ngaih ngah khawh si. Cucacun dainak hin na thu sacaw i le Pathian bia zong na ruah lo i tha zong na cam lo i le Pathian zong naa bochan lo si cun dainak kha ngah khawh si lo. Asinain ve khi atu chun ah chim kan um cu dainak na hmu khona ding caah hin ve tuah ding tete khi tlawmpal kan na ruah hna lai. Cucacun dainak hmuh i zuam timi tlangtar khi tuchun ah ve kan ruan ha lai a pakhatnak ah ve daihnak kan hmuh khawh na rin ca hin a pakhatnak ah hermi cu ve Jesuh zum ha le Jesuh zum hau kan ti tika hin a pakhatnak ah hramthok basic te a si i mi hi ve a hau mi cu zeitintiah cun Pathian le minung karlak ah daihnak um khawh na rin caah mu Pathian le daih minung karlak ah remnak um khawh na rin caah khan ami hi ve Jesuh hi zumhau timi hi daihnak kong khin van thawk ka duh. Le sualnak ruangah khan sualnak ruangah khan Adam le Evi sualnak ruangah khan Pathian le minung karah khan daihnak um lo remnak um lo kan ti le cu phun ah kan si cu mu remnak um lo no peace mu between human beings and God mu Pathian le minung karah khan daihnak um ti lo zeidah um ral ral Sinak nu ral sinak he in min ti tim khi um fians kak fian de fians kak cu kul me le makhan ve nun fiang ma de banana fiang ma ya le pathian ne minung kara khan ral um ama ral kha ama ral kha zei thong i da ve tai na um than kho si te achun Jesu kan zum lolong khan dei nak hi ve mu than kho mi si Lemaka Jesuh kan zumh lo si ahcun kanmah kha zei na si kan ahcun biaceihnak in dimi biaceihnak in dimi cu mu to be judged mu mah cun pahnihnak cu zei na si cun kan nih khi hell ah kan dimi kan si asinain Jesuh kan zumh tikah khan zumhnak thawngin zeidah si ti ahcun ve ral kha Pathian in zei in dah kan thlen piak ti ahcun hawikom amah hi hawikomnak kan thlen piak mah ta khan Jesuh zumh khan ve Pathian le minung karlak khan ti deihnak um khon a ri caah khan a biapi bikmi si le Pathian le minung karah khan teinak um lo si ahcun amah Pathian sin teinak kan timi khi hum khawh si lo ti kha chim ka duhmi si le Baibal ca kan rel tuan hna la mu ve Baibal ca rel ka duhmi cu Baibal ca rel ka duhmi cu Keimah ti ka rel hna mu. Mai Rome dar nga cang khatnak ah ummi si. Kan zapi te rel hna si 1 2 3. Atu cu zumhnak thawngin thiam coter kan si caah kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin Pathian he kan i rem. Le mihin mirang pawl kan chim si ahcun ve Pathian le minung karah khan ti kan Bawipa Jesuh Khrih zumhnak thawngin daihnak um cang ti zong khi ve leih khawh a si kan ti lah cu. Mirang holh kan rel hlun hlah lo one two three. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amah cu Bible cang ṭhami cu kan hmu bal lo ki cu. Nangmah le keimah kha misual kan si ko lio ah khan Pathian nih Fapa Jesuh Khrih kan pek cu a kan pek le amah kan zumhnak thawng khan Pathian le nangmah le karlak ah khan ti deihnak Pathian in kan serpiak. Otho zeitho an si tiah cun zumhnak thawng in mah daihnak hi hmuh khawh a si. Hallelujah. Cucacun nangmah le keimah daihnak kan timi Pathian fa sinak kan comi te vialte nak hi zumhnak hmu si ti khi ika zawnnak kan hmu si.

Sinner are justified as the righteous. Kha va ngai ta ma law ma hem mirang ca hol si da kan lai hol ma cim ta lai ve Pathian kan zumh tikah khan zeizong vialte kha ai thleng ai thleng cu na zung ah khan ti ai thleng Pathian Pathian nih an hmu ni vialte kha ai thleng ai thleng i Pathian nih khan ve thiam coter kan timi cu misual na si ko na tiin Pathian nih khan Jesuh le cung le cangka in nang kha ma kha mi ding an ve an cohlang cu Pathian nih khan Deborah kha Jesuh zong nih a cohlan miding a si Mary kha miding a si le Pathian nih khan miding ah a hmu cu ele Jesuh zumh in ah cu Pathian hmai ah khan timi sual na si ti miding na si le mah kha ve ai thleng mi si le pathum nai ka rel hna la one two three the door to the hell was closed and the door to heaven has been open for you Hell ah kal dingmi hell innka khi aa khar. Nangmah caah khan aa khar. Na luh lai ti nang chap zongah na luh kho ti lo. Jesuh na zumh si ahcun hallelujah. Amen. Le culong silo Jesuh na zumh le cangka in vancung innka na caah a um cu. Le makha ka ko zei thawng si ti ahcun Pathian le nangmah i remnak umnak thawng khi si. Pathian le nangmah karah khan teinak umnak thawng khi si.

Jesuh na zum hlan ahcun a zungzal in nangmah na address cu Heldos cu a si nain Jesuh na zum le cangka in a zungzal i na umnak ni address cu vancung dawt si cu hi vawlei i ti atu i aa zakaw na address kha zei a si cu

Na zuk cia cun na eter cu khoikat a si lo. Heaven. Thangpi chi. Ya, ku kan ve pia tan haka. Yeah, ku na zuk cia cun zungzal in kan umnak ve kan eter cu vancung si. A tha tuk cu. Cucu aho thong si te cun Jesuh thong in hmuhmi si.

Zungzal ummi pa daihnak bawi ti na si lai. Jesuh cu hodah si ti tong na cun daihnak bawi the priest of peace. Ka zapi te ka chim te hna la one two three the priest of peace. Jesuh cu daihnak bawi si. Cucacun Jesuh thawngin Pathian le minung karah khan daihnak um cu. Mah kha Jesuh kan zum le cangka in thil cangmi hna a si. Kha a cangmi ve a tawinai kan chimmi cu everything change. Zeizong vialte kha i thleng. Macun miding kan si. Macun hell innka kha aa khar i vancung innka kan ca a ong. Macun ve kan interest bak kha ai thleng i hell ah kal ding hi vancung ah Bawipa nih kan thlenpiak. cucu Jesuh tho si hallelujah cucah cun nangmah le keimah nih hitin Christmas Christmas tiah kan ti le kan da lawmmi hi ingleng le kan ṭammi hna macun shopping kal hna hi si awk si lo cu kan address hna thlek ruang hi Bawipa kan thangṭhat ding si hallelujah Bawipa nih miding na si cang an ti ruang hin Christmas nai nai lawm ding si cu Christmas tiai ro hrom ti na nak ah bipi bik an si lo a bipi dimi cu Pathian i remnak na hmuhmi hi si hella ka dimi vancung an ka dimi can ṭha na hmuhmi hi si cucu Christmas a si cucu Jesuh zumi vialte caah khan Pathian nih a tuahmi si cucaah cun Jesuh cu the Prince of Peace leinak bawi sinak si Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen. A pahnihnak ah va chim ka duhmi cu Pathian duhnak va tuah. Ka pakhatnak cu a pakhatnak cu ve Jesuh zung hau. A pahnihnak cu Pathian duhnak tuah hau. Le atu ka chim dihmi cu zeitiah cun chunglei daihnak na nunnak ah nifatin tein na ngeih khawh daihnak na ngeih khawhnak ding caah na herhmi ka chim la let chunglei deinak mu deinak chunglei deinak the heart of peace mu le na chunglei deinak na ngei khona ding caah cun zeidah hau te cun pathian duhnak na tuah hau Bible ca hi ati ngai Bible ca kan rel mi kha van tial than turn from evil do good seek peace and pursue it Ṭhatlonak kha hrial u law ṭhatnak kha tuah u. Teinak kha tu law nan hmuh khawh nakhnga fakpi in i zuam. Okay. A pakhatnak ah kan fialmi cu ṭhatlonak kha hrial u law ka ti. Ṭhatlonak kha hrial u law ṭhatlonak hi kan hrial i ṭhatnak hi kan tuah lawng hin chunglei daihnak hi kan ngah khawh. Pathian tulung ni khi kan tuah ko sia cun Pathian khi kan lung chungah eh, kan kan chungah ai lo lo caah khan deihnak hi hmuh khawh se lo ti hi a tuchun caan ah chim ka lungmi si cucaah cun ni fatin te na nunnak ah hin ti ve deihnak na hmuh khawh na ding caah cun Pathian duhnak tua kha vai thim zungzal ti hi chim ka lung le a can can ah cun ti sualnak kan tuah bu hin ve kan mah ngam tawn cucu vale nih kan pe khawh ve cu cacaan ah cu mu setan zong nih kan pe khawh ve asinain pathian duh lo nam na dua bu tin nan ha ngam ko ahcun a rat chua ṭhan dingmi a ra dingmi ahin nan ha ngam peng kho lai lo zeiru cun ve pathian nih an umpi lawng hi mah dai na hi khawh si cu Cucah cun mirang kan si ahcun consequence kan ti le cu a ra ṭhan dingmi ah hin Pathian duhlonak i na tuah buin na hna ngam ko lai atu ah hin sihmanhsehlaw a ra dingmi hin lungre theihnak na zun te la timi kha ve a biapimi cu si. Zeicatiah ti ahcun Pathian a lung na lawmhter ti lo caah a si. Tahchunhnak ah, mahhi Billy Graham nih bia a chimmi pakhat cu zeitintiah cun ngakchia pakhat ka fapa pakhat cu ti ve dola zakhat khi hawile nih an pek le ve amah kha ka pa rak ka zohkhen piak tiah ka ti le amah dola zakhat kha keimah ka pek ti a ka pek le tlawmpal te au nga khan dola kha rak ka pek ṭhan zakhat kha tiah ti le a ka hal ṭhan ti a kal ṭhan le a kiman kan zu khen fiak ko le tiah a duh lo a duh lo i ka pek ka pek le a zal chu te cu a san le lente va cel in a va cel va cel le suimilam pahnih hma um ah khan a rak kir ṭhan ka pa dola zakhat te kha rak ka pek ṭha rak ka kawlpi a tlau tiah ti le a ṭap ti a ngechiat tuk ti a lung retheih tuk ṭung ti le amah nih a chimmi cu voi tampi cu ti pathian hin keimah control kan tuah khawhnak keimah duhnak hin um law daihnak kan pek lai tiah kan ti ko nain kanmah nih hin kan duh lo kanmah tein kan nunnak hi control kan duh kanmah tein

Jannes le Yambres hi Moses a dotu hna si biatak a dotu hna si asinain Baibal caan i timi cu Jannes le Yambres hna nih thil ṭhalo an tuah i an hlawhtling caan a tawi dih ti an zo a lang cawrh ti le Pathian nih hin ti ve amah duhlonak i kan tuah bu in can saupi hi thluachuah kan pe lo Sikate cu dan a kan tat cawl ve lo. Asinain caan saupi ca khi an um kho lo. Asinain ve tuchun ah dawtmi zumtu hna chim kan duhmi hna cu zeidah cun Pathian sin daihnak taktak hmun nan duh si ahcun Pathian duhmi hi Pathian duhnak hi tuah vaa zuam timi te hi aa pathumnak ah chim ka duh. pahnihnak ah chim ka duh pathumnak ah van chim ka duhmi cu Pathian i bochan timi te hi van chim ka duh Pathian i bochan timi te hin ve kan na tlingpi dingmi biafang pathu um a pakhatnak cu zeitintiah cun Pathian i bochan thatcam cun Pathian tu ni in biakhiahnak ka tuah biakhiahnak tuah e ve pathum kan kan reltu hna le maw biapimi pathum kan na tlingpi dingmi cu maw ah what three pathian i bochan thatcam pathian duhmi in biakhiahnak a tuah hinak pathum hi ve nifatin te kan nunnak ah harnak lakah khua kan san lai hi ti kan het hinak pathum hi kan zul ko si ahcun pathian nih daihnak kan pek hna lai tiah kan ti hallelujah cucaah cun hi nak kar hi vawlei i a harnak lakah hin na kal na hlan tikah khin pathian wa bochan ko Tha ka cam ko. Pathian tu nih bia khiahnak tuah ko. Pathian nih teinak an pek lai ti khi chim ka duh si. La Johan dal hlevi cam kul cang sri nai kan kan nan hrom tuan ha la mo ma he mai ka ren ha la mo 1 2 3 leina kan sia tak hna keima teina kha kan pe hna vallei nih an pe hna bantukin kan pe hna lo Lungrethei le vansang au in um hna u, nan thin zong phang hna u. Le daihnak kan chiahtak hna, keimah daihnak kan pek hna ti. Jesuh nih kan timi cu, amah daihnak bak kha kan pek hna ti. Cu daihnak kan pekmi hna cu vanlei nih an pekmi daihnak bantuk khi si lo ti. Ai dang e ti. Cucacun vale nih teinak kan pek khawh ve. Vale nih teinak kan pekmi cu ka ka ṭial cu. Vale nih a kan pek khawhmi daihnak cu piatana, problem, ngeichiatnak, zawfahnak hna hi an um lo tikah hiti daihnak hi kan ngah cu. Sikul mi, tangka hna tampi kan ngei, silole kan hngakvang ngam cu e makhivalle nih kan pek khawh ve daihnak kan timi hi asinain Jesuh nih daihnak kan pekmi cu hi phiatannak ngeihchiatnak zawfahnak zong hi an umku zong hin chungle daihnak hi Jesuh nih kan pe hna lai ti vallei nih an pek hna bantukin kan pe hna lai lo ti cucaah hi vallei cungah hin ti khua na sak tikah hin ve phiatanak na hlih ve kho lai maw phiatana lo khua na sak kho lai maw na sa kho lo e ngeihchiatnak tong lo na um kho lai maw lamkal ah na thi te lai na chungkhar zong an thi te lai vallei cung cun zawfa le nan um kho lai maw nan um kho lai lo cu tikah khan Jesuh nih an pekmi daihnak hi na ngei lo si ahcun nangmah kha na kal kho ti lai lo cu asinain Jesuh nih an pekmi daihnak na ngei ko si ahcun piattanak na ton zongah Jesuh nih an umpi lai cun ngeichiat nan ton zongah Jesuh nih an umpi lai zawfanak na ton zongah Jesuh nih an umpi lai cu daihnak cu Jesuh nih kan pek lai tiah a ti Eh Jesuh ning kan pe lai tiah timi daihnak cu zeitin Peternak le ngeichiatnak le zawfanak la zongah ve daihnak hi na ngei khawh lai. Ral tho ko la sihmanhsehlaw ral lak ahcun Jesuh nih an umpi lai. Hallelujah. Cu daihnak cu van lei nih an pekmi daihnak bantuk kan pe hna lo ti. Mah daihnak ngei khawhnak ding caah cun zeidah hau ti ahcun Pathian bochan hau, thlacam hau, cun Pathian duhmi biakhiahnak tu a hau.

Thlichia fakpi a hrang le mah thlichia fakpi nih a hrang tikah khan ve tilawng kha pil ding si tilawng kha ti chungah tla ding si cang a mi vialte khi an tla dih cang amah lio khan John Wesley timi pa hi ve mihring rian ṭuani ah a kal ve i mah mihring rian ṭuani a kal i mah paw chung tein aa cit ve a lungre te taktak a lungre thei tuk amah kong kha ka thi ve lai ti kha ruat tikah khan a celh lo Asinain cu yu ah khan ti ve tingbaw a hriam te ah khin thla sa i Pathian sinah thla a cam i Bawipa thangṭhatmi hna khi ve a hmuh hna. Ah! Hi tluk mi vialte an ngechia i an mi khi tlan yu ah hla sa khomi Pathian ah thangṭhat khomi hna hi a zei bantuk mi dah an si hnga tiah a khuaruah tuk. A va kal hna hna lai. ziah nan ṭih lo maw thi nan ṭih lo maw ziah maka hin atu tu ban tu ah hin ti ha zong nan sak kho i macun ve pathian zong nan thangṭhat kho mi zeirua na si tiah ti kannih cu thi kan ṭih lo zeirua ti tikah Jesuh zumi hna kha si tiah amah kha amah bia kha cawng hawi sali kha a nunnak a khengtu Le chim ka numi cu zeilet tiah cun amah ka i hla sami nak i zei miphun nan si tiah cun Moravian timi miphun hna an si ti si. Le thlichia cu hrang ko a si nain cu thlichia lak ah cun Jesuh nih a pekmi daihnak hi an nunnak ah a um ti kha chim ka duh. Cucaah cun ve Mirang pawl hi kan zapi tein ve ve a hringmi te hi kan kan relter hna lo maw? Mah kaan thei mu. Pakhat na cu one two three ka timi cu amah ve zeiti te lai piatanan ha lungre theinak hna maw na ton tikah khan daihnak hi nai thim la mu daihnak kha ve sick piece te tu mu dei nak kha ve kawl u law tiah ti kan parsui ci hmu kho i zuam u tiah ti tika khan a chim tu mi cu piatana hna na ton tika khan nangmah nih khan dei nak khan nai thim lo ma cu panin a cu protect your peace ka ti mi cu dei nak na nge min khan na veng hau le ma khi ma dei nak hi na veng thiam lo sia cu ti lungre theihnak ne an ti lai zan zong khi na hngil kho lai lo ve nai ni liu bak ah khan lungrethei nai ni an ṭhang lai i na ciam han si an ṭhi dih lai la depresi nga mi nan hmu bal taktak maw a hmu bal mi pu thiat cu um sibuai ma hmu bal hi kei pakhat te ka hmu bal ve zeitin na um tiah ka hal le ka khuru na hi a pe le mu hai ve a zei ti mana ve khi zet tila nung kho ding se lo ti Depreciation kan timi hi kan ha lawng nih a ra thei i kan mit nih a hmuh taktak lomi si. A fak tukmi caw ta. Makhi khoi ka a ra te cun deinak an nge lo ti kan a rami si cu. I mah bantuk ah khan amah bantuk bawan a si lo ni ahhin a biapi taktakmi cu zei si ti ahcun ti ve nangmah kha deihnak Pathian nih pekmi khi deihnak hi ve zeitin lai na thim lai macun daihnak pathian nih pekmi khi ve zeitin lai na veng lai me he veng khi hau e mah khan na mikut mi mi ku lo tiang in lungretheihnak nih an tei khawh lo ning khan Jesuh nih an pi cu cucaah cun an ve pathian aa bochan lai thla na cam lai pathian ti nih bia khiah nan tuah lai le keimah ka lungrethei can ah ka tuahmi kan chim hna la keimah zong hin lungrethei ka lungre thei bal ve ka lungre thei tik ah hin zeitindah ka tuah tiah cun ka lungre a theinak leikap kha ka khurrunak kha ka phi ka khurrunak kha ka phi le bawipa a ṭhatnak lei pathian dawtnak lei tu khi ka met ka khurrunak hi cu tikah kan pathian hi daihnak ka pek lengmang thla ka cang naite ah khan grace pa a thi ca khan ve zarh pizan kha grace nu te na ka van riak cu Ka ṭih bal lo kupa hnuah Christmas tinak ka riak le zan ah ka ṭih. Anak tuk ni cu zan ah khan ke ila lai khan ebe inn tang ah khan ke inn tang ah khan a khan mi te um le Grace sinu cu ihnak sim kha Grace sinu nih ke cu a tu lo se cu inn tang ka riak lo nangmah na ih lai ka ti.

ka zar i zan ah cu kai hngilh kai hngil le kai hin lu ah cun a thi ciami kan nu le ka pa kha ka hmuh hna kuang ve khi kuang mu a kua te a kua te mu kua te ma kio mi chungah khin ka lu cu ka lu le ma ka khan ka num le ka nu nih nang tein kan saw lai ka ti ka nu nih nam ding kan saw lai ti le ka nu zian ka saw lai ti saw ding bak ah a van i ti lio khan hup kai ka vei thang lio khan thli kha hu tiah a thang cho le ama nu lo khan Grace nu te ka i ti ka ka the Grace pa nai te chi mi dong ka ka the ka lu chua hin phun ta mi ra

ka va ih ṭhangmi nih khan tampi khua ka ruatter cu eh zeitindah ka tuah lai ti khin ka van ruah cang cu maw ka van ruah lai eh Jesuh Khrih nih tei cang ti lai khatale kam i ka ria ka ikmi kha khatale kam ah kaa let lai Bawipa na ṭha tuk na dawtnak hi na kumpi ca ka lo tiat le pathian i gospel misia khin ti focus ka tu ai kan ni than boipa mi thang thasi ko se chu lo se chun dil lo in ve khwa le in ka se apoi vi ning ka chim na la ve no thu po le an nu kha i thuan an an riak i a in kha a leng le atang le tum nak si atang le tum nak si le an ma chu in in chu le in ka khan hren chu Le mah kha zan tho ning law ka ci tu ah hin tho ning law innka bu kha ong khua ding si ti lo zingka pariat in ka tho i innka kha om lai ka ti a ong kho ti lo e zan ah ka tho lo mi kha pathian ka bo chan i bawipa nak man ning kong ka ti le ve ka khuaru nak ka khen mi khi ma tu a that hi ka ti le ve Bawipa sinak kai lawm tuk cu. Cucaah cu chim ka duhmi cu zeite cun amah kha ka khuarunak kha ka pek lengmang si ahcun zan i khin hngilh khawh ning si ti lo. Asinain ka lungre theinak a ratnak lei line kha ka phih. Ka phih le Jesuh lawngah ka ong. Hallelujah! Cucaah cun nan lungre theinak line kha nan phih lai i Jesuh lai nan ong lai. Le thlarau nih a rinh ṭhawn hna lai i hnangam nan pe hna lai. Cucaah cun vei kai zongah chim ka duhmi cu ve kha mikhiahnak zong kha Pathian duhmi tein na tuah lai cun do not focus on your problem na problem kha focus na tuah ti lai lo focus on God's promise Pathian focus na tuah rihmi cu Pathian mi kong kha focus na tuah ṭhan hna lai Jesuh nih kan umpi mi ting te nan ruah ṭhan lai Pathian ṭhatnak hna kan ruah ṭhan lai i mar khan Jesuh nih khan dai nan pek ṭhan lai Hallelujah le Baibal cang pakhat te ṭha ngai te ka ruahmi cu zei tiah cun ve Peter cakuat pakhatnak dalnak cang sarih mah hi ve va ciau le bai hau ṭha tukmi Baibal cang si. Amah nih an zohkhenh hna caah nan lungretheinak vialte cu amah cungah chia dih ko tiah kan ti. Jesuh nih silole Pathian nih an zohkhenh hna caah hin nan lungretheinak vialte hna hi amah cungah chia dih ko hna u tiah kan ti cu. Voi tampi cu ti problem a um lo tik lawngah hi ti daihnak kan hmu lai ti kan ruah cu. Asidati focus na tuahmi hi Pathian biakam Pathian dawtnak nai si ko si ahcun na dam lo bu zong hin daihnak na hmuh ko la. La tinglei nu ko han tlawmpal te tete kuman khan ta kan u e. La atu nai avan chim min kha ve avan chim ti lomi pakhat um cu zeris ti ahcun avan chim min kha a thei dong na thei la na thei tuk sual keman in van rok than kan umi cu Miku a ṭaang kha a dam lo cu mu, a zaw cuah. A zaw le a zaw mi kha a zul deuh tiah thawngpang a theih tikah khan teilung nih a tuahmi pakhat cu zei zei tiah cun biakinn ah khan thlacam awkah a ra. Thlacam awkah a ra i thla tha camcam le ve aw a, a thlacammi Tizetinah thlacamaw a rami hrim kha focus a tuahmi hrim kha hman cu. Silome, aw ka ṭapat thi cang lai silo ngeichia lungko in um selaw ṭhawnnak kha ngah kho lo cu. Daihnak kha ngah kho lo cu. Sihmanhsehlaw a piatten ah a ton lio ah khan Pathian biakam Pathian ah Pathian bia ah khan focus a tuah tikah khan amah kha daihnak hmu cu mu. Bawipa min ṭhangṭhat si ko seh. E chim ka duhmi cu ati cun ve nanmah zong piatten ah nan tong khawh ko. Ngeichiat hna zong nan tong thawk ko. Cu bantuk ah khan Jesuh nih kan umpi hna ti. Cucaah nan nih nan lungretheihnak vialte kha Jesuh sinah chiat ko u, amah nih an zohkhenh peng hna tiah kan ti. I cucu Pathian bia nan sinah relpiak kan duhmi hna si. Le palinak ah chim kan duhmi cu Pathian sinah lunglawmh va cawn. A pakhatnak ah lunglawmh na cawn dingmi cu zeitiah cun nangmah le nangmah kha ve i cei lai. Pathian nih kan ser tik ah hin ti minung hi ve a mui a dawh dio mi an um a chia dio mi an um a khan sang dio mi an um a nak dio mi an um a ngo dio mi an um sinain Pathian nih hin nangmah an sermi khi lungtlin te an sermi si cucah cun a midang hei ta chun hlah keimah hi kaa za ko ti hi naa ruah lai i nangmah na si ne tein lungtlin khawh naa zuam lai le ve Voi tampi ahcun ve minung hi kan ṭang hi ṭha ko kan ṭang hi ṭha ko asinain oh kaa dawh lo le kaa ṭam ahcun kai dawh diu lan timi a hmaan lo cu nai ṭam leng zong nai dawh hlei lo ma kha nan i fiang dingmi cu nangmah tho tho na si ma kha nangmah tho tho na si na angki nih khin ve an dawhter diu hlei lo ma kha nangmah nih a ka dawh diu lai ti na ruah menmen khi si cu na si ni ti cu na simi si pe ko chim ka nung cu pathian nih an sermi hi nai dawh bikmi si bawipa min thang chas ko sa au man nih pathian nih an ser sual mi nung lo cu ei si ne ne chuak mi na numa na nuplu cu Pathian nih an tim ciam te sermi lawng te na si cucacun nangmah na sining te khi ve naa hngal lai i naa ṭamh tikah khin ti ve zal zong hil kho lo sianginn kai nau cia tiang i ti i ṭam lu ning kha biapi ngai hi Baibal cang Timote cakuat pakhatnak Pahnih pakua pahra hi kan rel tuk tuan mu. Timote cakuat pakhat pakhatnak pahnih pahra. Ka ve la la wa chim tuk lo mi kha len mirang ha mirang cha zo ne ma tre kho ne ba ngai kho ve ke pa pa kuai kre lai nu zong a za tok le a do tok in i thuam hna se ti ka du an sam kha a le hluat in i tom hna la se sui hlon le lungvar hlon le hi puan man sung tu tuk in i tam tuk hna la se biaknak a ṭanhmi nu nih an tuah tawn bantukin ziaza ṭha tuin i thuam hna seh. Ma kan nu lawng salo cu pa zong ka si ve cu. Pa zong, nu zong kan si cu. Kanmah kan si ni te hi Bawipa nih a za in ka ser cang a si. Amah belte cu ve i ṭem tuk hna ti tikah zaw do zaw zu dawh lo dingin um ding zong kan si fawn lo. A za to te khan i ṭam hau. Keimah zong hi angki te hna ka vai i ṭam ve tikah khin ti ve na mi ah cu karem te ko le cu si kul me oh khu angki te hna ka chok ve le he chiti ka ve ka sam te hna zong hi ka Karahan cu thlalang zong kaa bita ve ko cu keimah zong hi. Asinain ah ma hi kaa dawh lai lo tiin ti lungro thei in nam lo ning kha biapi ngai. Nangmah na si ni ti kha Bawipa nih aza tuk na sermi na si. Mi dang in ka nak dih zong hin Bawipa caan cun kai do ṭhiṭhiam ko. Deborah nang nu ca cu te sape si bak si ve pe ko cu. Ah, tu se pan ha ka tu. Si cu. La chim ka numi cu le cha cu te a le luat khi aum cu. A le luat hi. Ah, khata le ram khata le sing kum khadawa phun dang van tua that. Nan i tua mi vialte na zo khi. ve depress in don nga ding chumang nuang kati oh nan tar rom ban don se ba chi mi gam han ka hom ve le ve as a top te khu chu itam hau asina tein asina tein an hin lut kha ve a um lo ni kha bipi ngai lai ka zona ti mi chu biaknak a ṭanhmi nung nih an tuah tawn bantukin ziaza ṭha buin i thuam hna seh ti. Ziaza ṭha chunglei dawh hna nan ngeimi te deuh kaw nan mui cu long tat deuh cu iang ngin tet deuh cu atu ti nan mui nan no lio ahcun ve nan mui khi ve aa dawh ko la asinain tar can a phan cu tar can phan tikah cun atu i ti khi ve vialte hna khi ti aa dawhmi vialte hna khi a kawr te le cu asiatin ama ti zongah khan nai lo ṭhithiam nai do ṭhithiam Deborah nu khi atu kana um liu nai ti ve atu ve tar liu tu cang chu mu kana um liu chu apung san te zong khi ma bantu siri lo chu asiatin atu chu apung san te zong khi ai dang di cang asinatin keimah kami cun ai za thiam thiam ko Chim ka duhmi cu a pungsan le a hmai zeitindah a um timi nih hin dawhnak in a ser cu dawhnak kan timi cu kan a pehteinak nan lungsaunak silomei nan biachim orel nan lungput te hna dawkaw ve dawhnak cu um cu ti lu nu hi a tar deuh cang ko lo me te me pa asinain ai dawh deuh cang si lo me tihi cu pian chin sin oh ma ka si cu ma ka si cu cucacun ve i dawhnak kan timi hi

Le nan focus mi nan i timmi kha a palh si ahcun amah nih khan depressing law an pek te hna lah cun nan tar tikah cun Norway Norway pawl cu an tar dih lio free so an kal dih lio nan thei kho lo mi an focus dang han ti lo cu ma kha nan nih zong hi matin nan si ve le cu nan tar dih lio la le ve nan nu le nan zo lai hmai le nan zo lai biak mi nan phan thei ti lai lo cu nan nam chet peng le cu

Cangthum nai ka lai. Lengle ṭamnak nan samphir ning te hna, nan thi nan hlawn te hna, nan thil nan thuam te hna ah khan nan idawhnak cu a um awk si lo. Baibal ca cu nan theih ko lam Amah khan nan idawhnak cu a um awk si lo cu. A um lai ti na ruahmi kha an hlan lo. Baibal ca nih a ti. Mah kha khan a um awk si lo tiah kan ti. Nan i dawhnak cu nan chung ruang a um awk a si i cu nan i dawhnak cu a tar kho lomi nemnak le daihnak lungthin Pathian mi hmuh i a sung bikmi thil kha a si. Pathian a ra i bochanmi nu hna cu cu bantukin an i dawhnak cu a si. Halleluja! Pathian aa bochanmi hna i dawh an i dawhnak cu chunglei muru ah khan a si. ti. Cucu daihnak kan timi si. Le mah sining i kaa dawh rua lo ti e rua peng zong hi daihnak hmun khawh lonak Satan ṭilṭuannak pakhat si. I kaa zak ko, kaa dawh ko ti a zatawk tein i thuam kha le Pathian aa bochanmi hna nih an tuah tawnmi si ti kha chim ka duh. Le tuchun caan ah Pathian bia kan theihmi Bawipa nih thluachuahnak kan pepiak ko selaw nifatin te kar nan hlannak ah khan daihnak Pathian nih in umpi ko hna seh. Amen.